Maitiid is gjin begjin fan minskelibben. De simmer is perfoarst gjin heechtiidsdei. Hjerst is gjin libbensein op kommende wei. Winter betsjut net dat der eat op stjerren leit. De dagen telle net hoe fier't wy fierder kinne. De moarntiid is gjin berte fan de minne. De jûntiid klaget net hoe koart de dagen binne. De nacht giet net oer grinzen fan it wêzen hinne. Ik ha gjin sin om dichterlik te ligen. Myn ferzen binne stobben sûnder blêd. Myn wurden brutsen twigen, der is gjin tiid, der is allinnich no. Wat ik dy planút sizze wol, kin sa op in tegeltsje, begjin en ein, de ivichheid bisto. Yn twatûzen fjouwerentweintich kaam Gerrit de Vries syn twadde bondel út mei de yntrigearjende titel Hûngerstien. Foar wa't bekend mei de Vries syn poëzy is, wit dat er spikerhurd wêze kin of, sûnder moderaasje, sa't de efterflap seit. Mei dizze bondel sil er syn fans net teloarstelle. Mar dat betsjut net dat er net gefoelich wêze kin of sels ynfielend, want ûnder dat hurde harnask skoelet in gefoelige man, mar moat je dat ek net wêze as dichter. Mummy. Farao's bouden piramides, do liest as tsjerkfâd it baarhok opknappe. Dyn jaske falt dy te rom om 'e skouders, dyn strik soest sa, sels sa, nea knoopje. In echte hear knopet in dûbele Windsor, soest dy sa yn it iepenbier net fertoane wolle. Ik wie nea handich mei sneinske klean, Fei dyn lok op fan 'e foarholle en lûk dyn boesgroentsje wat rjochter. Wêrom is dyn hier sa sêft, dyn wang sa kâld? Ik bedoel mar, as dat net ynfielend is, dan wit ik it ek net mear. Mar no even werom nei de bondel sels. De ferzen binne ûnderferdield yn trije skiften. Dat is opfallend, alteast ik ha dat sa noch net earder sjoen, is dat de trije skiften ynlaat wurde troch in stikje proaza dat oer in reingod giet. Oeral dêr't er komt, reint it. Noait heint er in laits of in glimp sinne op, sûnder dat er wit dat er in reingod is. Is it mei de dichter ek sa? Altiten op syk nei in glimp sinne, op syk nei himsels, fjochtjend tsjin de tristens dêr't er net fan wit dat er dêr sels de oarsaak fan is. Tuskentroch moat ik sizze dat Gerrit de Vries in aardige pinne foar proaza hat, dus wa wit kinne wy fan him noch yn 'e takomst dêr wat fan ferwachtsje. Earlikheidshalve moat ik wol sizze dat it lêste skift wat maklik einiget. Mar ik hie it oer dat spikerhurde, oer dat skriuwen sûnder moderaasje. Dus mocht it no sa wêze dat jo noch net sa bekend binne mei it wurk fan Gerrit de Vries, dan ha ik hjir no in sprekkend foarbyld fan dat spikerhurde. Metroman. Soe ik ek ris wat nuets skriuwe, wat leafs mei in heech sillichheidsgehalte, dêr't nimmen oanstjit oan nimt, ynklusyf en tolerant, dêr't elk fan seit, wat moai, wat fielt dat goed en fredich. Gadverdamme! Leaver as salvje en bepleisterje, lit dat oer oan dûmnys en dokters, wol ik slaan en brekke, snije en ferskuorre, sizze wat oaren net iens duorre te tinken. Dat ik bliid bin dat it sniefamke net myn bern is, en laitsje mei de dûbelsinnigens fan in bern dat yn 'e grûn bedoarn is. Myn toan sil driigje, lûd sil ik oargelje it Fuga fan Bach. Wat ik ynearsten yn 'e hân hâld, is in sniebal mei in grindstien. Ik knyp oant it iiswetter my de jatten befriest en smyt him dan rjocht yn dyn fret. mei in gjalp fan Munch. It is fansels in wize om mei it libben om te gean dat oanlutsen harnas. Yn wêzen is er net sa hurd dat se him net reitsje kinne, sa skriuwt er yn it fers Stien hurd. Want, wat ik earder sei, oars hie er dochs ek hielendal net dichter wêze kinnen. Of wol? Mar ik moat sizze, om ek op it krekt foarlêzen fers werom te kommen, is dat yn guon fersen dan oan 'e ein der wat in draai komt, dat soms wat, no ja, wat flau of soms ek wol wat maklik oerkomt, dat it eigenlik wat, no ja, wat wei hat fan in trúkje. En ek yn it tredde skift moat ik sizze dat guon fersen wolris wat partikulier oerkomme. Mar dêrtsjinoer moat ik ek sizze dat sels de fersen dy't my wat minder oansprekke der bêst wol moaie strofen yn te finen binne. Sofia, Oeral wurde offers brocht oan de goadinne fan wiisheid en kriich, mar hjirre in hiele protte en foar de ivichheid. De kat sit oan dyn tafel te skoaien, do streakest en joust him kromkes, ja, leave poes, dyn siedguod krijt fan dy gjin gieter mar drippen. Moaie blom. Wie ik de sinne, dan mocht ik dyn neakene hûd oeral tútsje. De moanne, dan koe ik de hiele nacht by dy bliuwe. Do hâldst my op in earmslingte, ik bin gjin himellichem, hâld fan my, Ik bin gjin plant of rôfdier, aai it minskebist mei hûdhonger. Ik woe drinke mei amfoaren fol en my sêd ite fan wielderige boarden oan dyn royaal opmakke tafel. Op in dakterras oan 'e foet fan de Akropolis mei sicht op it Partenon. is fierút it prachtichste plak om in hert te brekken. Dan ta beslút noch wat oer de bondel sels. Dichters skriuwe oer de leafde en oer de dea en dêrtusken troch of dêrtrochhinne, moat ik miskien sizze, oer de syktocht nei harren sels. Dit alles sit ek yn de twadde bondel fan Gerrit de Vries. Yn ien fan de lêste ferzen komt er wer moai werom op de reingod en it feit of de konklúzje dat er net sjoen wurdt. Dêr sit fansels in hiel soad tragyk yn, mar oan 'e oare kant wurdt dêrmei de bondel ek wol hiel moai en koherint ôfsletten. Fierders sit der ek noch wat fan maatskippijkrityk trochhinne befrissele en ek sjogge wy yn dizze bondel it ienselvigjen fan 'e natoer mei in frou, sa't er dat ek wol yn Unlân dien hat syn foarige en syn earste bondel. Sjoch trouwens foar in link foar it besprek fan dy bondel hjir ûnderyn by de beskriuwing by de fideo. As ôfsluter woe ik dan einigje mei it fers dat my it measte dien hat. It is oan 'e iene kant in typysk Gerrit de Vries gedicht, mar oan 'e oare kant miskien ek wol wer net. Mar ik soe sizze, oardielje sels, hjir is Frije Fal. Frije Fal. Wy bin berne út deselde boarne, stjerrestof, romtestien, myn wrâld, dyn moanne. It middelpunt fan ús bestean, dyn waarme kearn lûkt my fan fierren oan. Ik hâld dy altyd yn it sicht, sjoch it begjin fan dyn nacht, it opgean fan dyn sinne, ivich draai ik om dy hinne. Fljoch mei in rotgong by dy wei, stoart tagelyk troch swierens hieltyd nei dy ta, yn frije fal, Woe natuerwet it sa ha. Nea tichterby, nea fierderôf hâldsto my yn myn fêste baan. Oerflakkich komsto my justjes yn 'e mjitte, wykst dan wer fan my ôf. Dyn sâlt wetter wâlet yn weagen. Hoe soene wy it ea it tij noch keare kinne? Wylst wy sels de reden binne. Ik hoopje dat ik sa in goed ynkykje jûn ha yn 'e twadde bondel fan Gerrit de Vries, ek wer útjûn troch útjouwerij Hispel. In bondel dy't de trouwe fans fan de Vries grif noaskje sil en grif ek nije fans opsmite sil.